I ni yn Portmeirion mae'r Gymraeg yn bwysig am fod o'n rhywbeth ychwanegol dan ni'n gallu gynnig i wneud ni wahanol i fusnesau eraill a mae'r cwsmeriaid yn hoff o glywed yn Gymraeg a rhai o y cwsmeriaid sgen ni o dramor yn hoff o glywed yn Gymraeg ac hefyd yn be dan ni'n gweld fwyfwy ydi cwsmeriaid sy'n dod yma o Gymru o ardaloedd di-Gymraeg Gymru yn gallu gweld bod y Gymraeg yn weddol fyw mewn rhai ardaloedd o Gymru. Ia, maen nhw'n medru cyfathrebu efo'r cyhoedd sy'n dod yma, cyfathrebu dda efo'i gilydd a rhaglennu gwaith yn well drwy gilydd hefyd. oherwydd mi ydan ni yng yng nghanol cefn gwlad Cymru lle mae'r mwyafrif o bobl yn siarad Cymraeg. Da ni'n teimlo fod o'n dda i ni o ran busnes i'w gynnig. Mae o'n rhywbeth ychwanegol da ni'n gynnig sydd yn gallu neud ni'n wahanol ac yn rhywbeth sydd yn yym yn arf ychwanegol i ni ddenu mwy o gwsmeriaid yma. Mae Cymry Cymraeg yn teimlo fwy cyffyrddus yn siarad yn eu iaith eu hunan wrth gwrs, a mae hynny'n helpu ni i roi gwell safon i'r cwsmeriad ac i gyfathrebu well efo nhw. Da ni'n rhoi ffurflenni adborth i'r cwsmeriaid yn aml iawn er mwyn trio gweld be maen nhw'n feddwl o'r lle a'r profiad maen nhw wedi gael mewn Porth Meirion. A dan ni yn cael llawer ohonyn nhw, fel yn enwedig o'r ardaloedd di-Gymraeg yn Nghymru, rhai o'r cymoedd yn Ne Cymru ac ati, sydd yn deud pa mor braf ydi clywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad. Felly mae hynny yn rhywbeth yym sy' 'di yym ychwanegu i'w profiad nhw mewn Mhorth Meirion. Felly 'dan ni'n gobeithio wedyn, a 'dan ni'n sicr wedyn fo' hynny yn o fudd i'r busnes. Yndi, mae o. Mae'n bwysig i ni fel cwmni i gynnig yr gwasanaeth Cymraeg ac hefyd i ni yn fewnol fel fel tîm rheoli ag ati, mae'r tîm rheoli i gyd yn siarad Cymraeg, mae'r yr yr cyfarfodydd dan ni'n gael gyd drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'r yym bob e-bost ag ati yn Gymraeg, felly mae'n bwysig iawn wedyn bod hynny'n cael ei yy drosglwyddo ac ei ddangos i'r cwsmeriaid gan fod y cwsmeriaid yn yym yn yn hoff o feddwl pan maen nhw ar wyliau hefyd bod nhw mewn yn clydru glywed yr iaith Gymraeg, maen nhw'n cael y profiad sydd yn adio i'w profiad nhw bod nhw mewn gwlad arall. Mae pawb sydd yn delio uniongyrchol efo cwsmeriaid yn, dan ni'n gymryd trio neud siŵr bod nhw gyd yn yn siarad Cymraeg, fel y merch- yr yr gweithwyr a'r sy'n gweithio yn y blaen tŷ sydd yn delio efo'r yym pan mae'r cwsmeriaid yn cyrraedd, i'r bobl sy'n gweithio yn y yn y bwyty, i'r bobl sydd hefyd yn yym ma' gynnon ni yy bobl yn mynd â'r cwsmeriaid ar ryw yym ar daith o gwmpas y pentre, ma' rheina i gyd yn yn medru'r iaith Gymraeg felly ma' delio pawb sy'n delio uniongyrchol efo'r cwsmeriaid yn yy 'dan ni'n trio neud siŵr bo' nhw'n siarad Cymraeg. Wel mae o'n sgil ychwanegol i bawb, os 'di pawb yn gallu siarad Cymraeg mae'r yym mae o'n rhywbeth sy'n gallu mynd ar y CV sy'n dangos fod bod 'ne fwy tebygol o gael swydd gan fod o'n sgil ychwanegol sydd yn neud yr person yne yn yn yn haws i'w gyflogi ac yn fwy tebygol bod yn mynd i gael ei gyflogi. Felly mae hynny i ni yy i ni o ran cwmni fama mae o'n hanfodol bod pan 'da ni yn cyflogi bobl i'n gweithlu o dros 200 bod nhw yn medru'r Gymraeg. Mae'n bwysig iawn bod yr iaith yn gael ei chadw'n fyw. ac hefyd mae 'na gyfleon i bobl ifanc ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd yn y gweithle. Wel, dyn ni eisiau gwneud siŵr bod bobl yn parhau i siarad Cymraeg, bod nhw'n um, bod nhw'n dod yma a bod nhw'n medru'r Gymraeg. Dio ddim yn hollol anenheidiol bod bobl yn gallu siarad, gallu sgwennu um, uh, llawer yn y Gymraeg, jyst bod nhw'n medru'r Gymraeg a bod nhw'n gallu um, trio gwneud siŵr bod y Gymraeg yn weddol gywir pan maen nhw'n siarad ar lafar a bod hwnna'n uh, bod nhw'n parhau i, i ymarfer eu Cymraeg a bod hwnna wedyn yn gwneud o'n fwy tebygol gawn nhw swydd.